Бу Николискай таҥаратын дьиэтэ Биһиэхэ Хаҥаластарга ааттыыр геройдарбыт олохторун тиһэх күннэри кытта сибээстээх сир. Бу манна оччотооҕуга саалаах киһи биһиэхэ барыбытыгар тойон диэн саалаах киһи тойоргуур кэмигэр элбэх саха бастыҥ чулуу дьонноро Тыһах тыыннара турбут сирэ. Манна аҕаланнар ытаталаабыттар үһү диэн буолар. Семен Петрович Барашка тыһах күннэрэ эмиэ бу тэлгэһэһигэр ааспыта. Дьон кэпсииринэн оччотооҕуга кини ытааччыларын иннигэр тобуктуу түһэн баран көрдөспүт үһү диэн баҕа. Бу миигин туох айыым харам иһин ытаатый диэн. Туох да буруйу айыыта суох ини диэн Итини бигэргэтиэн сөбөбүт. Оччотооҕу баар баттаһа кэлбит буолуохтаах. Чахчыта да баттаспыта буолуо Максим Кирович Сомосов телеграммата, Сибиртэн ыыппыт телеграммата. Олонуоха НЕПС политиката киириитинэн бу барашкабы диэн босхолооҥ, дойдутугар ыытыҥ, бэйэтин үлэтинэн дьарыктаннын диэн. Ол ону тутан да бараннар, оччотооҕу саалаах дьоннор Кылаас өстөөхтөрүн сиртэн имири эһэр санаалаах буоланнар кинилэри ытыалаабыттара.

Обществоҕа хамсатааччылар диэн бааллар эбит. Ол общество чөл санаатын, ол аҕайа ахсааннаах дьоннору оҥороллор эбит. Ол оннук дьоннортон биирдэстэринэн Осимен Петрович Барашков буолар биһи улууска. Кини кэмигэр төһөлөөх элбэх киһи олорбута буолуой, үлэлээбитэ буолуой, ол гынан баран Тарбахха ааттанара дьоннор хаалан ааспыттара. Бу билигин биһиги эмиэ үтүрүйсэ-хабырыйса иһиллэбит. Ол гынан баран биир үйэ дуу, балтараа үйэ дуу буолан баран эргиллэн, биир туоруйата хасыһан көрдөхтөрүнэ эмиэ ахсааннаахпытын эрэ тарбахха баттаан ахтан аһараллара буолуо. Дьэ туох иһин бу Семен Петрович Барашков дьон өйүгэр-санаатыгар итинник дириҥник иҥэн хаалбытай? Бастакыннан кини Баай Барашков диэн ааттаах. Баай Барашков диэтиҥ даҕаны урут Эбиэски былааска кини үөҕүллэр да кэмнэригэр киһи барыта «Аа, Барашков дуо?» диэн уос номоҕор киирбит киһи. Ол Барашков үтүөтэ, өҥөтө олоохтуллубат буолар этэ. Холкуу үлэтин-хамнаһын барытын Барашковка тэҥнээннэ. Ол бэһи Барашковка тиийиэххит дуо диэн курдук, тэ курдук Нэбиэски былааһа үөхтэрбит ахан киһи буолуохтаах. Ол оннук үлэһит. Билиҥҥинэ санаатахха, американскай пиэрмэр курдук үлэһит эбит. Кини хаһаайыстыбатын хайысхата сити бурдук, сир оҥоруу, үүтү, эти дэлэтиэбит. Мин Петрович Барашковы бу Өксөкүлэ Өлөксөй үөрэтэ сылдьаммын олох эдэр эрдэхпиттэн ити быһа холуйан эттэхпинэ тыаччы тоҕус сүүс биэс сылтан ыла Билиэм дуо, тугун биэс сылтан ыла Өксөкүлээби үөрэтэн бараммын, онно Өксөкүлээххэ икки улахан бөдөҥ үлэтэ ойун түүлэ, итинэн өрүстэр бэлэхтэрэ Хачыкаакка хоруҥло диэн ыллардар. Онон кэлэммин үөрэтэн көрөн маамы манна ол Москва сылдьан үөрэтэ сылдьан билтим. Онтон кэнники кэлэн бараммын төрүт тоҕус сүүс биэс уон алта сэттэ сыллаахха кэлэн бараммын биһиэннээҕи сыллаахха биһиэхэ тоҕус сыллардаахха бу кимий тугуй диэн олус интиэһиргээбитим ити киһиннэн ону дьоннор этэллэр это бу баай барашкин диэн баай барашкин диэн обязательно хайаан даҕаны баай диэн эбэллэр этэ ити билигин да эбэллэр кырдьык баай соҕус киһи Баай киһи билигин баайтан киһи куппаммаккана, баайтан киэн туттунаркан, онон биһиги аркыы таһаҕастык этиэхтээхпит баай барааскын. Уонна тыача тоҕус сүүс биэс анаҕас сыллаахха Кардашевскай Георгий Романович диэн учууталга учуутал баар этэ, университекка үлэлиир. Үрдээн антиэҥэй киһитэ бэйэтэ. Ол киһи фотографиятын көттүм. Ону кистээн илдьэ сылдьар этэ. Ону Барааска баатын атын дьоннор ааттарын ааттыыр сүрдээх суостаах дьыала этэ. үчүгэй сахалар аатынан учууталлар аатынан бобуулаах аат. Онон Барааскабын онно көттүм онно олус дьоһуннаах фотографияларын көрөртөөбүтүм. Отон олорорум, икки буолаан, кэргэннээн олорорум, үс түтүөттүү фотография бар этэ Георгий Романович. Ону дьэ доҕор бу аатырбыт Бай Барааскап Хачыкаап Паайа бу дьэ Өксөкүлээн Таваалыһа диэн кини көрдөрбүтэ миэхэ. Онно көрөөт сразу удьу толуу да киһибит барахсан диэн мин испэр санаабытым.

лэгендатэллэринэн Хачыкаакка Халпаахтаах диэн тыһыынча сүөһүлээх баай киһи олорбут. Тоҕус ойохтоох диэн этэллэр. Бу киһи ойоҕо кини сүөһүтүн, бэйэтин сүөһүтүн, халпаахтаах сүөһүтүн, тыһыынча сүөһүнү, өҥнөрү-талалары, майгылары барытын ааҕа билэр сүрдээх, бисээл өйдөөх, мындыр дьахтар эбит. Бу дьахтар эрэ биир да сарсыарда да титииккэ ынах ыал ордоҕуна, били остуоруйа кэпсэнэр курдук, оҕо атыыр саҥата иһиллибит. Онуоха соһуйан дьиктиргээн таххан көрбүт истибит да туох да уһуох эбит киирэн эмиэ ынаҕын салгыы ыы олорбут диэн оҕом ийэтаабыт дьэ ол оннук хайда хайда баайыны бу кулгаҕым чуҥкун уурдуо туох мовоктаата ду диэн өссө алдьахтар санаабыт. Онтон дьэ ол үһүс тахсыытыгар тиит алыммытыгар оҕо биһиги айанан турарын көрбүт. Баран биһиги ылбыта талах биһиккэ бараан оҥоһуулаах ньууча оҕото күлэ сытар эбит. Дьэ ол ону ылан дьиэтигэр киллэрбит. Бу кэмҥэ буола халпаахтаах ыраах эргэ баарыбыт. Эргиллэн кээттиҥ эннэ дьэ таҥара биһиэхэ оҕо бэлэхтээтэ диэн. Ол гыныаххайыҥ диэн буолбут. Онуоха баай киһи оттон эн бэйэҥ эрэйдэниэн көрүөҥ буоллаҕа миэхэ туох буолуой? Кыайан көрөр буоллаххына тоҕо гын диэбит. Оҕолоро да уһуох эбит бу дьоннор Инньэ гынан бу оҕону дьахтар күүһүнэн оҕо гынан улаатыннарбыт. Оччотооҕу саха оҕолорун үөрэххэ ылар дьаһал баар эбит. Онуоха саха дьоно кэннилэри муҥутаан дуо бэйэлэрин оҕолорун ыытан үөрэттэриэхтэрин баҕарбаттар эбит. Инньэ гынан дьэ бу халпаахтаах, бу нууча оҕотун үөрэххэ ыыппыт. Ол кэлэн ити Өлөксөй бастаан барааска бэһээтэ суруксук буолан таххытын остуоруйата онтон. Дьэ онтон Бүөтүр түрү онтон ити Сэмэн. Ол Бүөтүр икки эрэ оҕолоох эбит. Сэмэн уонна Анна диэн. Мин истэр этим. Кырдьаҕас дьоннор, үлэлээбит дьоннор кэпсииллэр этэ. Барааскап туһунан туох да дьэ улахан Талааннаах үлэ диэн улахан үчүгэй дьаһаллаах. Бу билиҥҥи уже өтө көрбүт киһи курдук кэпсииллэр этэ. Ону ити бу былаас туһугар баай диэннэр кинини Уйэ, дьиэтин-уотун эһэн, баайын-дуолун эһэн, бэйэтин кэлэрэн куоракка кэлэрбиттэр. Ол кэлэрэ отто кырдьаастар кэпсииллэринэн суох гыммыттар. Онон туу туох-туохтарай суох. Онно отто кырдьаастара этэллэр этэ, туох да утуйа үүтүө киһи. Ону кыайдылар. Олох бу Катикаат нэһилиэгэр Барабига аҕалан окурууттан Барабига аҕалан Барабик туруоран бурдук таттаран миэлиҥсэ оҥотторон уот бэрдэрэн сүөһү пиэрмэ тутан туох да дьалльаххай Тэрил баҕайы тэрийбит киһи дииллэр. Оттон ыалга буоллаҕына кэрийэ ыллан сэппэрээтэллэлиҥ. Бу былыргы ыаллар чабычахха ууран үүттэрин ууран сүөгэйдээн арыылаан аһыыллар эбит. Ону кини сэппэрээтэл аҕалан миигиттэн сэппэрээтэллэлиҥ. Олох Дуона Ваксыаналаах быыгаайык Сэппэрээдэргэ диэн киһи арыылаах исиир. Бу маннык куоҕар диэн дьэ ыалы кэрийэн барытын уурдук ыалы үтүөҕэ тарда атыыр киһи дииллэр этэ. Ону ол былыргы кыаҕа уолаллар кыайан ылбаттар үһү, орохторо ылаллар үһү Онон дьэ урут ыаллар хайгыыллар үһү ньугу үтүө киһибит диэннэр бэрт чабаҕалан дьэ бу биһигини дьэ үчүгэйгэ туохтаата диэн кэпсииллэр диэн этэллэр этэ. Онтон биирдэ биир муҥхаҕа түбэспит Бүгүн муҥхалыы ырыттахтарына, мунна муҥхаҕа дьэ били балыгы таҕааран, украт таҕаарар бириэмэлэригэр кэлбит. Оччоҕо ол бириэмэҕэ туох да аллякайдаа ааттаах үһү, атынан эмискэ биирдэ кэлбит. Ол кэлэн баран дьэ били муҥха таххан балыгы үллэстиигэ дьэ муҥхалаахтар бастаах-бастаахтар Бэттэххинэ, инньэ диэн ыҥырбыттар. Ол аата били төбөлөөх-төбөлөөхтөр ээ аҕа баһыылыктар бэттэххинэ эйиэхэ элбэҕи үчүгэй балыгы биэрэр курдук. Ону кэлэн дьэ бобоҥ им испит. Киһи барыта төбөлөөх, киһи барыта бастаах. Олох сыыһа киэһэ барытыгар тэбис-тэҥнэҥиллэрин диэн олох барытын тэбис-тэҥниллэрбит балыгы омуккалаах дьоҥҥо. Онон дьэ туохтан лэххэ үтүө киһи диэн ааттыыллар этэ. Онто ити биһиги мин абаҕам оҕонньор эмиэ үлэлэһиллибит онно ол оҕонньор этэр этэ туох даҕаны дьэ аллакай үчүгэй дьааллаах рас баҕайы дьиптик баҕайы киһи олох барытын бары дьаһайан барытын бары билиннээн уонна аһатара-сиэтэрэ туох да буолунай олох тугун да харыстаабат дии диэн этэр этэ. Олох дьэ үтүө киһи диэн. Сүөһү көрөһүллүбүттэр уонна улахан маай сэппэрээдэллээхтэр үһү били ынахтарын мүтүн ытыйар. Онно ол сэппэрээдэлгэ сэппэрээдэл эрийэргэ үлэлээбит ол мин абакам. Онно арыы арыылыыбыт инньэ диир этэ. Ол арыытын иһинэ ханна атыылыырын биһиги көрбөт этибит. Дьэ ханна гынар эбитэ буолла дииллэр этэ. Дьэ ордук кэпсииллэр. Уонна биир ол Игнатьевтыын манна Кычугакка эмиэ биир оҕонньор кэпсиир этэ. Эмиэ ол эмээххининэн үлэлээбиттэр. Туох да дьэ үтүө киһи дииллэр этэ олор эмиэ. Олох киһини баттаабат, хайаабат. Дуол бу аныгылыы дьаһаллаах киһи Ол ону суох гыннылар диир этэ. Урут сахалар тохтопо оҕолорун те эрдебая табах тардаларыгар бииргэ тардара биттер. Ону көрдөҕүн олох просто ынырыктуу дьоннорун мәңгөр үһү, оҕолору просто тохтур үһү, ну наказывает. Ону аллахай туота диир обязательно бары үөрэниэхтаахта чисто барыларын үөрэтер эти диир школа аспыта диир, школа өрнертибиттир. Ону паапам это, это Петр Первый курдук киһи диир этэ. Если, например, туохтаабатахтар бу дойду наһаа сайды этэ диэн. Потому что у него взгляды такие европейские были. Ким да куһанов санаат барашканы как же так? Bir de bu республика ханна да bir de балыһы хоох школа да хоох пилорама да хоох мельница да хоох электричество да хоох басам качкака барта то барта ол барашков турна Хачча оҥорбутун өйдөөхтүк туохтаата дии, туһаннаҕа дии. Хотелось, чтоб даҕаҥ хотелось, говорит, что мама тэрэтэ, эйиэм маннык олору уһуохтааххыт, обязательно үөрэниэхтээх, кыыстыын уоллуун бары үөрэниэхтээххит, бары үөрэхтээх буолуохтааххыт, оччоору дойдугут сайдыа диэн олор лэхэдээн туохтуур үһү. Ону ол дьоннорун лэхэдээн мөҥөр үһү, оҕолоргутун туохтаабаккыт диэн. Мааматар лек куттанар этилэр диир лэхэтэ, кытанах баай киһитэ дии.

Парашка кини уон түөрт сыллаахха Бодойботтон байан-тайан уон биэс ак көлөннөн таһаҕаһын аҕалбыта дииллэр. Уон икки харабыллаах. Дьэ ол кэлэн Дьокуускай куораты кытта тэҥҥэ бэйэтин тииттээҕэр уот киллэттэрэр. Уоту буоллаҕына бэйэтин дьиэтигэр буолбакка үлэһиттэрин дьиэтигэр, хотонугар кытта киллэрэр. Дьэ бу Кини локомобиля маһы бээтэр биир хайытар, бурдугу сынньар, бурдугу мэлийэр, туох да араа үлэни оҥорор эбит. Ол үлэтин буолла, ол үлэтигэр тулатааҕы нэһилиэктэр качекаторы буолбакка бары кэлэннэр бурдук мэлийтэрэн, мас хайыттаран, бурдук астатан туох да үрдээҕин абыраммыттар. Сыаната олох Буор босхо диэн эбит оччотооҕу кэминэн. Дьэ бу пиэрмэрбит буоллаҕына бэйэтэ эрэ байарын санаабатана турар. Ити байыы диэн Хэбиэскэй былааһар кэмигэр хайдар үөҕүллэһиллибитэ. Онтон дьигинэн байыы диэн бу бэйэ капиталын хаҥатыныы уонна ону ааһан бу бэйэтэ прогрессивнай баайа киһи буолан Ол хаҥатыммыт хаччытынан аны норуокку көмөлөһө сатыыр эбит. Кини этэр эбит, илиигитинэн ынаҕы ыыгыт диэн. О илиигитинэн үүккүтүн астыыгыт, сүөгэтин астыыгыт диэн, бу үрдээх, ночооттоох диэн. Одойботтон ыал, ыал аайы сэппэрээтэр аҕалбыт. Сэппэрээтэр аан бастаан кини тарҕаппыт маны. Дьону ол бастаан Сорох-сорохтор хамаҕатык ылан бараннар, кэлин ити ханна баар, ханнык баар олоххо, ханнык баар кэмҥэ баарбыт кэтэх түһээччилэр эмиэ баара үһү. Дьэ бу бараашка байарын ымсыыта бэрт буолан аны үүтүн кытта сүөгэйдэтэр буолбут диэн курдук. Чэ байа сатаан бу маннык гыннардыы аһыҥарааччылар эмиэ бааллар эбит. Ити норуот кэпсээнэ үһүйээнэ. Ол гынан баран туох да үһүрдээн абыраммыттар. Иистэнэр массыынатыгар тиийэ аҕалар эбит. Халаваарыгар бартыгар иннэтиэр тиийэ диэбит курдук. Кини аны туран кэтэх хаһаайыстыба хайдарыгар дьону куруссаты иитиҥ, хаасты иитиҥ, сибиинньэти ыытыҥ, бу барыстаах диэн кини үөрэтэр эбит. Аҕалар эрэ буолбакканы үөрэтэр. Онон инньэ гынан биһи кинини атыыһыт, сырдатааччы, меценат диэн ааттыыбыт. Аны дьонтон оччотооҕу дьон хараҕар сүрдээх ыараханнык эттэрин, арыыларын тутан баран анараа Бодойбаалдьан хас кэргэтин билбит суох. Биллэн турар, ылбыт сыанатынааҕар хаһан бүттүгүт буолуо? Дьэ, ордук кини байбыта диэн буолар.

Первый класс бииргэ үөрэммиттэр реальнай училищеҕа. Ээ бииргэ үөрэммиттэр. Өксөкүлээн үөрэҕин отлично, оттон Барааскап мөлтөх үөрэҕэр. Онон бары иккис классын эһиллэн аҕалбыта. Онтон ыла доҕордуулар сөптө. Ну оччотооҕуга кини төрдө ууһа дьадаҥыһы дииллэр. Онон-маан ол өйүттэн буолбатаҕа буолуо, мэник тэнэх буолуо, баппата-эппэтэ буолуо, ҥин буолуо, ол оҕо туох, хайдах тугун билиэххин ити эмиги өрөмүттэ. Ол кабеллара сытар. Мин барытын билэбин ээ. Ону Өксүкүлээн диэни барыта биэс, икки үс түөртээх буолар, бырааска өккүөнэ иккилээһин буолар, үстээһин, эриэккэ түөртээһин буолар. Ити уонна иккис кылаастан уһуллан аалбыта.

атын киһи. Ити сылдьара уота Өксөкүлээн дьоҥҥо көрөр-истэригэр холобур хайда эрэ дириҥэ суох мин оннук маннык дьэ ыллаабыт туойбут оннук маннык киһи онтон ол буолбата онтон анализтаан иһиттэн ийэ туох да сүрдээх киһи буолла бөлүһүөк буоллаҕа ону иккиэн бөлүһүөктэһэн бараны дьоҥҥо диэн кэпсиир үһү диэн дьон кэпсииллиэхэ ол Эмэн Петрович Барашка Птиттээр оскуола арыйтаран баран били доҕорун Саха улуу мөлүһүөгүн, поэтын, учуонайын Алексей Алексеевич Кулаковский-Өксөкүлэ Өлөксөйү таһааран учууталлаппыт. Иккитэ таһааран учууталлаппыт, икки төгүл. Эдэр дьон буоллахтара дии. Уонна бэйэ-бэйэлэрин тэҥнээх курдук санаһаллара буолуо бука. Бииргэ хаамса иһиллэн элбэҕи кэпсэтэллэр эбит, алдуобаттыыллар, саахыбаттыыллар этэ дииллэр. Уонна дьиктитэ баара тусталлар эбит. Бу хаартыскаттан көрдөххө Семен Петрович барашка туох да лип киппэ баҕайы эттээх-сииннээх, нуучалыы хааннаах киһи Били ким эрэ кинини ойуулаан ити манньыаттаах уола ойуулаабыт эбит. Аамастаан бараашкабы көрөн баран сурах хоту истэр эбит уонна көрбөккө аһыллыма көрөн баран һөхпүт, хайҕаабыт. Бу бараашкапкыт диэн кунан оҕус курдук маччаллан сүрдээх эбит дии диэбит. Ити. То Кулаковскайдыын тусталлар эбит. Аны Кулаковскай эмиэ үрдээх тэтиэнэх киһи. Ылан барашкабы тиэрэ бараанга биэрэбит. Ол быраан баран өссө үөрэр эбит уонна Оксидар, бу Хемен Петрович, эйигин бу төрөөбүт дойдуҥ буора таптыыр да эбит, бэйэтигэр тардан ылаҕыста дии диэн. Дьэ бу да күрсэн үөрэн огурдук оонньууллар көрүлүүллэр эбит. Ити туһунан мин ити бэйэм уруйайлар ромаммар итинник түгэннэри киллэрэбин. Ити барашкап туһунан уруйабын.

Тыата тоҕус сүүс сүүрбэ биир сыллаахха олунньу ый төрдүс күнүгэр кини Хачыкааттан тиийэн кэлэр манна. Олунньу төрдүс күнүгэр. Онно төрдүс күнүгэр тиийэн кэлэн баран бэһис күн Чыкаалар бу улахан зааговары Омуньутааҕы зааҕалары арыйдыбыт диэн ааттаан ол элбэх хаханы хаайаллар. Төрдүс, бэһис күн, алтыс күн, сэттис күн улахан, улахан элбэх дьону хаайаллар. Ол иһигэр барааскабы хаайаллар. Барааскабы хаайан эбиһэллэр. Хаайан маан дьэ доппуруос, бу доппуруос буолга кэтэллэр. Ол доппуруоһу ол хаайыллыбытын туһунан бу кинигэҕэ бу «Признави виновным» диэн тыача тоҕус сүүс тоҕуон алта сыллаахха дьиҥнээх ис хоһооно «Служба безопасности республики Саха Якутия» диэн историятын туһунан суруйарбар бу суруйан туран бу кинигэ эттэ. Бу, бу, бу кинигэ ол туһунан суруллубута уонна ол барааскабы хыбыс сымыйаннан баайсаннар хаайбыттара ааҕарга кытынным диэн бачча киһилээхпин, оччо киһилээхпин диэн сымыйанна. Отучча түөрт уонча киһилээх курдук. Баанга тэлиммитин курдук. Олох хымыйа, ону буоллаҕына Сиипсэп диэн киһи тыллаан биэрбит. Саха киһитэ быһыылаах, ону бэйэтин эмиэ хаайа ыппыт киһилэр ол Сиипсэби. Ити кэннэ кини саамай билиммэккэ барыта дакаастыыр оҕонньор туох олох кыттыбатаҕын иннин Ону Косня Пет, Петр Павлович диэн бассабыык баар этэ. Ол киһи доппуруостаабыт бу киһини. Да ол доппуруос Славик сказаатыбыт. Дьэ атырдаллар, туох бардахха, оо дьэ бассабыык кэлэн тамаама бэрдэ бэрдэ этэ диэн. Ол киһи кыайан дакаастаабакка гынан маан Буслаев диэн киһини булбут. Бу барааска үлэлээбит киһини дэтэр. Буслаев диэн киһини булбут. Ол Буслаев диэн киһи бу барааскап ааҕарга кыттыбыта өһөөп кырдьык кини буферынай саха сирин буфер оҥорон били Арассыыйаттан тэйитэ сатаабыт киһи диэн сыбыс-сыбыйаннык көрдөрүү буолар. Онно олоҕуран ытан турар. Ону уоллаана бэйэтин көрдөрүүтэ уһуруйбуттара, ол хайдах көрдөрбүтэ дьиҥнээҕэ биллибэт, билиммэт диэн бэйэтин диэн ол киһини кытта Мин хайдах хайааммын ол киһини кытта кэпсэтэ сылдьыам этэй, ол оробуочай, мин оробуочайдыы тахыныа диэн эттэбэтэ. диир олох кыбыс сымыйаннан, ол кыбыс сымыйаннан эппитэ чуолкай, ол туһунан бу кинигэ суруйабын. Бырааскап туох да буруйуһуох киһини олох ытан тураллар. Биир хааппыла да буруйуһуох ааҕабар, ол бырааска зааҕабардан ааттыыллара суох, дьиҥҥэ суох. Ону баайсан, примерно отуттан тахха киһини, Саха субу интеллигенцияларын, ол иһигэр инженер үөрэхтээҕи, ол иһигэр устан үөрэхтээхтэри барыбарын тутан хаайан ытыалаан Ону барытын тэрийбит, тэрийбит уонна ону ытыспыт киһи, ыппыт киһи Кошнев Петр Павлович. О хойукка ылы хаайыга киитте тутаҕа сыллаахха. Хаайа маан о киһи хаайыга өлбөккө гынан тахсыбыта тахсан маан биһигини сойуолаан барбыта. Николай Данилович Гордеев кэпсиир буолара. Барашка онно дьиэлээх уонна эргинэр маҕаһыыннаах эбит. Ол дьиэтигэр киин аймаҕын кытта дьиэлэнэ сылдьыбыт. Гордеев оҕонньор, оччотооҕу уон чалаах уол. Дьэ ол биирдэ утуйаары сыттахтарына Барашка киирэ сылдьар кэмигэр эбит. Биир Чыкаалар хобуоччулара киһи киирэн кэлэн аа Барашков кэлбит эбиккин дьэ бэрт үчүгэй диэн баран кэпсэтэн баран таххан барбыт отор Чыкаала кэлэн кини тутан баартар дьэ ол бүтэһик тутуллуута ол эбит ол онно кини таххан бараары туран оҕолорго миэппит оҕолор дьэ кытаатыҥ үөрэхтээ дьон буолуҥ диэн мин буоллаҕына бу туой хобуотун, ол аата керамика, иһити-хомуоһу оҥорор итинник хобуот, керамическай завод, фабрика дуу диэн ааттанара дуу. Оҥоттороорбун онно бырайыак оҥоро сылдьабын диэбит. Бу хара өлүөр дылы үлэлии иһиллэр, норуотун туһур үлэлии иһиллэр киһи бу. Ола хобу асан өйүн өлөрүн билээри иһиллэн дуу, билбэккэ да иһиллэн хара өлүөр дылы тиэрдик норуот туһугар диэн өй анаата барыта түмүллүбүт киһи бу. Семен Петрович Барашков Итини олунньу ыйыбыт. Итинтэн аҕай хонон баран кинини ыттылар диэн хаһыакка биллэриитаххар. Ол мин уруок кэпсээнинэн. Ытыллаары туран те ол тобуктаан туран ытыы-ытыы көрдөспүтэ эбитэ үһү. Бу миигин туох айыыбар харабар эһи өлөрөҕүт диэн. Олох туох да айыым да харам да буруйум суох киһи диэн. Туох-тугар миин бу ытаҕыт өлөрөҕүт диэн. Ити кэмҥэ өссө Максим Кирович Амосов суруга кэлэн сытар эбит телеграммата. Олонноти Кушнареву, Марашковы бэйэлэрин үлэлэрин үлэлэтэ иһиллиҥ диэн. Кинилэри босхолооҥ диэн, тутуллубуттарын истибит. Оны босхолооҥ диэн. Оны истибэтэхтэр таҥ эбиспиттэр. Отут аҕыс сылтан төрдөн сылга дылы институтка үөрэммитим. Бу Араппаакка үөрэнэр кэммэр үһүс курска сырыттахпына Хатыка кыргыттара киирбиттэрэ. Ону дьэ устуйа да тоҕо аҕыйах буоллаҕа дии, бары биир уоптайга олоробут. Онно Петрете Петрова Лида уонна биир Игнатьева Даша диэн кыргыттар диэн наһаа табаарыстыылар этэ. Наһаа үчүгэйдик куруук бииргэ сылдьаллара. Оттон мин буолланна ол Лиданы кытта билсибитим диэн остолобуойга иҥин куруук биир остуолга иҥин түбэһэр буоллахпыт дии. Онно була ол дьэ кини кэпсиир. Биһи качекааттарбыт Ону Барашков диэн хаҥарбат Петрова сылдьар оччотооҕуга наһаа үчүгэй кыыс этэ Өлөккөй баҕайы чэп-чэгирик сырайдаах мычылыйбыт баҕай манын кыра эбирдээх сырайыгар уонна баран дьэ наһаа үчүгэйдик таҥналлар этэ кинилэр оччотооҕуга кысса саһыл суоҕуна Ол Дашата кысса тыһа бэргэһэлээх этэ, биһи кыыспыт саһыл тыһа бэргэһэлээх буолар этэ, наһаа үчүгэйдик таҥналлара. Онон эрэ билэбин Барашкап бэйэтин көрбөтөҕүм, кырдьык, ол гынан баран кини икки кыыһын кытта үчүгэйдик кэнники бу кырдьан бараммын билсибитим. Маҥнай Анна Саввиновна биһиэхэ тыһыынча тоҕус сүүс быһыыта точно өйдөөбөппүн биэс анаҕыс туу тоҕус туу сыллаахха кэлэ сылдьыбыта. Ол кэлэ сылдьан биһи кырабаҕай диэлээҕитибит уопсай онно дьэ эмээххин аадьыйа намылыйан куораттан таххан олорон дьэ кэпсээбитэ биһиги бу Миисэ аймахтарабыт Миисэ биһиги сиэн бырааппыт буоллар. Онон дьэ эһиэхэ күлэдии таҕыстым диэн үчүгэй баҕатык намылыйан олорон кэпсээбитэ. Ол кэпсиэлэрин Миисэттэн ыйыталаһар этэ диэн кимэ кэргэн ылбыккыный, хас оҕолооххунуй иҥин диэн син дьиэ кэргэн быһыытынан кэпсээппиппит. Онтон кэнники Хаас да хоммутун кэннэ мин уруккаттан истэр этим кини Кириллин Баанньа диэн киһиэхэ кэргэн буолан олорбутун уонна ол сири мин бэрт үчүгэйдик билэбин. Биһиги сайылык биһиги кыстыкпытын кытта ол дьиэ чугас турбута. Итиннэ уһун быраан кутуругар Кириллиннэр олохторо диэн биһи ынах хомуйар иҥинниир сирбит этэ ол Бу Анна Семеновна эрэйдээх ону быраатыгар оччотооҕу Урал массыына э, мотоцикллаах этибит биир киэһэ ичигэс баҕайы киэһэ күһүн мин үһүктүбүт сирбин баран көрүөм этэ баран көрдөр эрэ диэбитэ онно дьэ Кистээммит, киэһэ-хойут, Урал массыынаҕа үһүөн олохсон бараммыт, бара ынах көрдүү бардыбыт диэн баран баран хааллыбыт. Дьэ баран онно туох да суох кубус кураанах диэн но иҥин бэрт куһаҕаннык көстөр баар Аана Хэмиэнэбин эрэйдээх биир чөҥөчөк кытыытыгар Бэримэнэҕэ дьиҥҥэ олороҥ, алльаххайыҥ, курутуйбут көрүҥнээх олорбута дьиэтин тула хаампыта уонна тугу да хаҥарбатаҕа. Онтон төннөн кэлбиппит, ол кэлбиппит кэннэ дьэ Аана Хеминовна эрэйдээх биһиги итиннэ өр олорботохпут ээ диэн кэпсээбитэ, онон бүппүтэ. Иккиһин кэлэ сылдьыбыта. Бу тыһыынча тоҕус сүүс алта уон алта сыллаахха бу дьиэбитин туттубуппут кэннэ кэлэ сылдьыбыта. Эһу, бу дьиэбитин тутта иликпитинэ кэлэ сылдьыбыт. Бу кэлэ сылдьарыгар бу балта Татьяна Николаевна Платонова уонна кини курорка Сочига баран иһэллэр эбит этэ. Онно өр буолбатаҕа. эмиэ үстүү хоммута ол хонон баран үчүгэй баата дьэ мин оҕолорбун үөрэн-көтөн кыргыттарым оччоҕуна киэн бааллар оҕолорбун көрөн кэпсэт наһаа туох көрүҥнээх курус көрүҥнээх ээ ол Анна Семеновна биһи курдук үөрбөт-көппөт, улаханнык саҥарбат, намыын баҕайытык хаҥарар уонна туох эрэ дьээбэниҥ ини иһиттэҕинэ кыратык мичил эрэ гынан ымайар эрэ. Ол кини ыарахан олоҕуттан буолуо дии саныыбын мин.

Аҕай хыллаахха бу барааскап сүүс сүүрбэ биэс саан туолуутун дьэ норуот аһаҕастык, дьиҥнээхтик үөрэн-көтөн туран быраанньыктаабыта. Бу быраанньыкка сөп түбэһиннэрэн Качыкаат орто оскуолатыгар барааска баатын төннөрбүттэрэ уонна хат иҥэрэн тураллар. Ити туһунан правительство Кайдышев ураа тахсыбыта. Туохтанар. Оттон билигин кини саха сиригэр былаанна бастаан бурдугу таттара милинсе ити туруортарбыттар дии. Оннуттан бу ким президент Михаил Ефимович ол туогар сиэттерэн ол именно качкааттар ону бастакы милинсени туруораннар үлэлитэ сыллыбыттара диэн ити сэбиэскэй былаас болуон иннэ Ол онно олоҕуран кини бу ити саҥа тутуллубут мукомольный заводу хачыкаакка туттарбыта, оттон мээнэҕэ буолбатах диэн биһи холуорсуйан ылбыт. Уонна инникитин ким Семен Петрович туохха бааһыналары ити бурдук ыһыытыгар улахан болҕомтотун уурбут эбит. Ол онтукатынтон туохтаан бу кэнники сылларга зерновой хаһаайыстыбанан урут ото постоянно дьарыктаналлар этэ билигин буоллаана бу кэнники биэс-алта сылга ити бааһыналарбыт иһин быраҕыллыбыт курдук буолан киирэн барбыттан томо быйылгыттан хаҥардыы зерновой хозяйство диэн тэрийэн уже оттон син биир наследственнай утумнааһын курдук үлэлэр эмиэ саҕаланан эрэллэр Семен Петрович барааска үтүө ааттаах-урахтаах киһи буолан билигин саха интеллигенцията ордук чорботон туран кыраайы үөрэтээччитэ бу уларыта тутуу буолаатын кытта Кини аатын үрдүгэр түһэннэр, кинини һырдатан, үйэтитэн барбыттара. Норуот баар, дьэ, бу дьиҥнээх кырдьыгынан көрөр харахтаах, истэр кулгаахтаах. Ол баһылыыр кылаас дуу, политиктар дуу быстах кэмҥэ хайдах тайбардаатыннар, оттон норуот тиийгэнэ көнөтүн, үтүөлээҕин хайаан даҕаны хайа баар кэмҥэ үйэтитэр. Иннигинэн аан бастакыннан бу кырдьык балыырга түбэһэн өлбүт дьоннору, бу Барашковтары, Киснампонтовтары үйэтитии биыл ууспут өр сүрдээх күүскэ барда бу сылларга. Биһиги билиҥҥи бизнесменнэрбит итигэннэ баай дьоммут сүрүннээн мин ити чинчийэн толкуйдаан көрдөхпүнэ эргиэн эрэ боппуруоһунан дьарыктаналлар. Барыыһылаллар эргитэн, ырааттан таһаҕа саҕалаллар, манна чэпчэкитик атылаһаллар, манна ыараханнык атыылыыллар, гынан оростопщиттар курдук татыыллар. Били ол икки араас идэтин байаллар буоллаҕа. Оттон барааскаптаах курдук дьоннор. Дьонтон ити аатырбыт Никифоров атыыһыт, ити Антипин, Ити Эбристэптээн, ити кэннэ ити Кривошапкин ким киэнэ Өймөкөөн Кривошапкина аатырбыт киһи. Олорун ол эргиэннэриттэн обязательно туора туттараллар, туора оҥоттороллор, олортон сиэртибэлииллэр обязательно. Холобуран, Барааскап курдук культураны дьон өйө-санаатын ыра тартыа. Бырааскап курдук норуотум туһу иннигэр үлэлээбин. Бырааскап курдук бай, байбыккын кытта, баайгын кытта дьоҥҥо кытта тэҥҥэ байыт диэн, бэйэҥ эрэ харамаҕар уктума диэн, норуоту өйөө диэн. Бэйэтин устуйатын билбэт киһи, төрдүн төбөтүн билбэт киһи, бэйэтин улуу дьоннорунан киэн туттубат, уһулуччулаах дьоннорунан киэн туттубат, кинилэри курдук буола сатаабат киһи, норуот ол аата кэскилэ уһу. Онон хас биирдиибит хайаан даҕаны нэһилиэгин дьонун үтүөтүн, бу улууһун дьонун үтүөтүн, өрөспүүбүлүкэтин дьонун үтүөтүн туох баарын билэ-көрө сатыахтаахпыт.